Ya da özümni kereksiz issetmeyim. Men yürekten onı qabul etip, bu topraqlarnı ekinci vatanım dep belgiledim. Bu sözler mükemmel insan, alim, mahsuldarcı ve pomolog Lev Platonoviç Semerenkoğa ait. Onıñ soyadı er keske tanıştır. Aşağanımız Semirenko almaları bu soyadını taşıy. Lev Semirenkonıñ sülâlesi qadimiy kazak soyundan kele. O, fevral ayı biñ sekiz yüz elli beş senesi Kiyev guberniyası Çerkaz qazasında yerleşken Mliyev köyünde dünyağa keldi. Onıñ babası Platon Semirenko müendis ve şeker zavodçısı edi. Özü ğayet yahşı tasil aldı. İptidaiy tasilni evde, orta tasilni Odesada yerleşken Kneri hususiy gimnaziyasında aldı. Bundan soñ Kiyev ve Novorossiysk universitetlerini bitirdi. Universitetniñ soñki kursında o organik kimya boyunca dissertatsiya qorçaladı. Neticede o tabiiy ilimler boyunca ilmiy namzet unvanını qazandı. Beklenilgenine köre, ögde onı ilmiy karyera bekley edi. Faqat genç alimni inqilâbiy deñişmeler meraqlandırğanı sebebinden bu onıñ ömrüni deñiştirdi. Semirenko studentlerniñ inqilâbiy areketlerinde faal iştirak etmege başlay. Üç defa onı tutıp, Yasaqlanğan malümat ve kitaplar tarqatqanı sebebinden, göñüllilerge maddiy yardım köstergeninden apishanege taşlağan ediler. Biñ sekiz yüz yetmiş yedi senesi oktâbr ayından biñ sekiz yüz yetmiş sekiz senesi yanvar ayına qadar Sankt-Peterburgda yüz doqsan üç protsessi dep adlandırılğan cinaiy davada qabaatlanğan mahkümlarnıñ işi baqıla edi. İnsanlarnı inqilâpçılıqta qabaatladılar. Sanki olar devlet devirimi azırlamağa planlaştırğan. Yigirmi sekiz insanğa çeşit türlü ükümler çıqarılıp bir çoq yıllarğa apishanege mahküm etildi. Lev Semerenko Şarqiy Sibirge memuriy şekilde sürgün etilip, Mtsen apishanesine yerleştirildi. On altıncı sentâbr biñ sekiz yüz seksen senesi ise Krasnoyarskqa keçirildi. Mahsus muşavere qararına köre, Sibirde apiste bulunma müddeti beş yılğa belgilendi. Sekiz yıllıq sürgünden soñ Semirenko Sibirni terk etti. Biñ sekiz yüz seksen yedi senesi ise o, sürgünden qayttı. Oña küçük vatanı Mliyiv köyünde yerleşmege razılıq berildi. Rusiyeniñ paytaht ve guberniya şeerlerinde yaşamaq yasağı ise qalğan edi. Nevbette ki, on eki yıl devamında o, polis nezareti altında buluna edi.
Tezden onıñ Qırım hayatı başlay. Birinci kere Semerenko Qırımnıñ biñ sekiz yüz seksen sekiz nesi ziyaret etti. O, Qırımğa boldurğan, siñirli bir şekilde kelgen edi. Yarımadada sanki bir tılsımğa oğrağan kibi, bütün kerginligi yoq ola ve o, özüni yahşı is etmege başlay. Çalışmağa ve bir de bir faaliyetnen oğraşmaq istekleri doğura Qırım. Tezden Lev Platonoviç bu aqta böyle yazdı. Yerli tabiat, ve çiftçilik meselesini teren ögrenmege başladım. Bu ise mecmua maqaleleriniñ peyda olmasına ve soñra ilk aqiqiy ilmiy işniñ dünya yüzüni körmesine yol açtı. Söz Semerenkonıñ büyük işi, Qırım sanayı mahsuldarıcılıq, aqta kete. Bu iş biñ sekiz yüz doqsan bir senesi dünya yüzüni kördi. Kitap böyle sözlernen başlay.
Men Qırımğa lâqayd degilim. Hususan, onıñ muhteşem manzaralarına, onıñ dağlarına, onıñ avasına pervasız degilim. Qırımnen eñ parlaq hatıralarım bağlı. Bu acayip diyarnı ziyaret etkenim er vaqıt, sanki ilk kere kelgenim kibi, meni sarğoşlatqan islerniñ akimiyetine, tüşip qalam. Kitapta büyük tarihiy adiseler añlatıla. Müellif Simirenko ise Qırımda mahsuldarıcılıq inkişaf etkenini yazğan selefleriniñ sözlerini tasdıqlay. Hanlıq devirinde bazı yerlerde ve bazı diyarlarda bağçalar ve çiftçiliklerni rast ketirmek mümkün edi, olar büyük degil ediler. Esasen qırımtatarlar, karaim, yunanlarğa ve ermenilerge ait ediler. Soñra, malüm olğanı kibi, olarnı şimdiki Nahiçevan ve Mariupol qazalarına sürgün ettiler. Evel ezelden suvlı topraqlarda, hususan daa çoq Belbekte ve umumen Qırımnıñ cenübiy bölgesinde keten asra ediler. Anda işlep çıqarılğan yiplikler pek qıymetli edi. O özüniñ beyazlığı ve inciliginen farqlana eken. Qırımnıñ Rusiye işğalinden soñ ekinci Yekaterina imperatritsası bu topraqlarnıñ eñ yahşı bölgelerini hızmetkârlarına bağışladı. Yani saipler ise olarğa berilgenine şükür etmeyip, küçlü aqlarına tayanıp, tatarlarnıñ diger topraqlarını da zapt etmege başladılar. Olar. tatarlarnıñ aqları bozulğanını, basqı yapılğanını ve bu aqlarnıñ tiklenilmesi içün akimiyetniñ iç bir şey yapmaycağını yahşı bile ediler.
Semerenko bazı müelliflerniñ yazğan metinlerini mısqılay. Bu müellifler qırımtatarlarnı tenbel dep yaza edi. Semerenko ise buña qarşı çıqa, aytqanına köre, bu müellifler özleri qırımtatar halqı içinde yaşamayıp, böyle neticelerge kelmege aqları yoqtır. Adaletsiz tasvirlerge Semerenko qarşılıq olaraq zemaneviy aqiqatlarğa qaytıp, Olarnen qıyaslav yapıp, bağlarnı belgiley. Qırım bağçalarınıñ çoqusında aqıllı ve mesüliyetli bağçıvanlar çalışmaqta. Esasen bu, qırımtatarlardır. Mında ruslarnı aman-aman rast ketirmek mümkün degil. Daa siyrek almanlar, yunanlar ve bulğarlar qarşılaşa. Müellif Montandonnıñ şaatlıqlarını yaza. Bu insan Qırımda çoq yıllar devamında yaşağan. Qırımtatarlar aqqında böyle hulâsalar çıqarğan. Tatarlar iç kimseden iç bir şey soramaylar. Olar yabancı dünya içün yaşamay. Olarnıñ emegi, ihtiyaclarınen bir sırada tura. Olar özü içün belgilegen zevq miqdarı hususiy mal-mülklerinen bağlı. Fuqare tatar yoqtır. Lev Platonoviç yarımadanıñ tamır halqına binayen pek güzel tüşüne ve baqa. O özüniñ işinde qırımtatarlar ve Qırım aqqında yazğan diger müelliflerniñ sözlerini ketire. Qırım tatar halqından ğayrı yüksek ve alt tabaqa insanlar arasında olğan munasebetlerge tabiiy serbestlik ve adiylik olğan başqa iç bir halq tapıp olamazsıñız. Men özümniñ tuvğan qabilelerime, eski müellifler Qırım tatarlarında olğan aliycenaplıq, merametlilik qayd etken çizgiler olsun ister edim. Bu kibi tabiat çizgileri tatarlarnıñ temellerinde mevcut. Tatarlarnen bu künge qadar sözde añlaşmalar yapmaq mümkün, Qırımda yaşağan tatarlar hırsızlıq nedir, yalancılıq nedir,

İstidatlı alimniñ ömüri tragik bir şekilde yekünlendi. Onı qatiller Mliyev köyünde, özüniñ evinde öldürdi. Bu adise Biñ doquz yüz yigirmi senesi yanvar ayında yüz berdi. Bazı malümatlarğa köre, o belli olmağan qatillerniñ elinden öldürildi, digerleri ise bunı çekistler yapqanından emin.